Hello il kulħadd il-mistednin li għandna llum magħna. Għandna lil Miriam, lil John u ovvjament. Jiena mhux mistiedna. Eżatt lil Lemma. Ek dan huwa t-tielet programm tagħna ta' din is-sensiela fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. wara l-introduzzjoni tal-ewwel wieħed, kellna t-tieni programm fuq il-prinċipji ta' tagħlim soċjali tal-Knisja, kien hekk programm ftit ġenerali fuq dawk li huma s-sisin, dawk li huma l-pedamenti ta' tagħlim soċjali tal-Knisja. Illum ħa nitlu naqra iktar fil-konkret, naqra iktar isu f'ixju li ħadd teffettwana u qed teffettwana kollha kemm aħna, l-ixju tal-ambjent. Però qabel ma nibdew niddiskutu, John, Miriam, forsi tgħidulna xi ħaġa fuqkom x'qed tagħmlu bħajjitkom u anki mill-liema grupp intom tiġu.
Mela jiena John, Qed nistudja l-MCAST Creative Media Production, wasalt it-tieni sena, u nagħmel parti mill-organizzazzjoni ta' Taslima tal-Oratorju ta' Salesjani. Hemm tliet oqsma bażikament u jien nifforma parti minn Taslima, kont student sa' Via College imma imbagħad peress noqgħod viċin iddeċidejt li nimxi lejn ta' Sliema. Niforma f'organizzazzjonijiet varji ġewwa fil-gruppi varji ta' ta' Sliema stess, fosthom wieħed minnhom huwa l-grupp tal-ambjent.
U kemm ilek jiġifieri sa l-oratorju? Ili minn

At a second year.
X'jinvolvi da, skuża l-ignoranza, radiation protection? Għandi l-aspett tal-physics li it's the study of physics. Medical physics fejn jidħol għandek radiation oncology, nuclear medicine u It-tirat waħda għan sejċini.
Alright, ma sanajdu lectures.
Nobody needs to know.
Eżat. U radiation protection, ġifiri, it's the aspect ta' meta jkun hemm kamra l-isptar fejn għandek MRI machine da tip ta' affarijiet, għandek is-safeguarding li ir-radiation u l-iżgod u hemm il-protection kollha li hemm bżonn so hemm il-ħġieġ kif suppost, hemm il-ħidan kif suppost ta' affarijiet. And I can go in any one of the three areas. Nice.
Għandek waħda li t-tġbok l-aktar. Eh, physics.
Jo, physics, aha. U kol bħal ġon namel parti mill-moderatorja ta' taslima u l-istess bħal ġon edam miegħu fl-environment team. U il-mur issa 10 snin. Tajjeb, u kemm qegħdin hekk bejn ieħor żgħażagħ hekk fl-oratorju ta' ta' taslima fej? Teknikament ivarjaw, ġifieri dawk in-nies li jiffrekwentaw kuljum maximum nilħu l-20 sakemm ma tkunx eżempju weekend jew hekk. Però reġistrati speċi li ħa jkunu membru xi darba jew oħra jesol jesol hemm naħseb qegħdin qrib il- 50 żgur. U fis-sajf tagħmlu xi attivitajiet? Ħan fis-sajf ikollna attività wkoll ta' summer school. Tkun ħafna aktar naħseb għas summer school. Iva, bħalissa qegħdin numri kienu qegħdin xi mija sal-bieraħ.

Jien the first thing that comes to mind hija kwet li trir l-ambjent lek is-siġar u hekk. Anka eżen l-annimali li hemm, anka eżen aħna li qegħdin in the, in the environment. Tipo living beings. Aha.
Nifhem, eh, naħseb. Ħaddita kollha, fem. Inkludi ta' kollha. Ma tanċem, ma tanċem xi żid, fem, l-aspett kollu li kull ħaġa li ħajja u kull ħaġa li speċi toħloq nifs u tista' tipproduċi ħaġa lid-dinja. Mhm. Pure li għax hija parti sum is-sistema mhm. u minajra ma tistax tgħix. Mhm. Waħda mingħajr l-oħra ma tistax tgħix. Ġifieri naħseb inti semmejt kelma importanti sistema. Ġifieri meta aħna nitkellmu fuq l-ambjent hemm ħafna ovvjament komponenti jisu li the living beings which make up jisu the environment imma dawwa kollox huwa hija sistema, ġifieri kollox huwa connected in a way. Ma nistgħux nieħdu a living being, inkluż il-bniedem, in isolation. We are connected to other living beings, to our natural environment, etc. U di niġu jisu għal-bidu ta' diskussjoni anki fejt ħol it-talim soċjali tal-Knisja, Din il-Papa jenfasizza ħafna, jiġifieri li aħna, iva, anke bħala Nsara ngħidu li l-bniedem maħluq xbieha t'Alla, so sa ċertu punt għandu ċertu importanza speċjali fil-ħolqien, però mhuwiex waħdu. Dejjem naraw il-bniedem f'kuntest usa', jiġifieri il-ħolqien, u li r-responsabbiltà tal-bniedem hija wkoll li jieħu ħsieb, li tieħu ħsieb, dan l-ambjent ta' madwaru, qisu to care for the natural environment.
Just the natural environment? No, for the, for the environment, I would say, for the environment. Da dejjem namlu ħahna ġifiri dil-missjoni, għanseħu l-għak, dil-responsabilità ta' kura li għandna għall-ambjent. Taħsbu ejja nibdew minn Malta għax inkella taħsbu li aħna nieħduha bis-serjetà din ir-responsabilità?
Not really. Għal-inqas f'għajnejja personally ma naħsibx li nieħduha daqshekk. Għal-inqas jew kellha ngħidu li nixtiequ nieħduha daqshekk bis-serjetà imma meta mbagħad niġu għal ċertu like Infatti u hekk, anke meta eżem taqla' siġra li ilha hemm mitt sena, mbagħad tħawwel waħda li għadha tikber, like għandha għaxar snin, mhix ħa tagħtik l-istess ammont ta' ossiġnu. So it's it's l-idea ta' one will remove will replace the other u da it's it's flawed so meta ngħidu li ħa nieħduha bis-serjetà qisu u ma npoġġux u nagħtu ħinna biex ġenwinament nieħduha bis-serjetà. Qisu hemm distanza bejn ix-xewqa jew dak li ngħidu bi kliemna u l-fatti u d-deċiżjonijiet konkreti. By the way, ġifieri fil-istudju li konna semmejna fl-ewwel programm, l-istudju li għamilna ma' Discern fuq x'inhuma l-issues l-iktar li jikkonċernaw iż-żgħażagħ, l-ambjent kien ħareġ bħala t-tieni l-akbar konsern, mal-ewwel wieħed kien is-saħħa u dan l-istudju sar fi żmien il-pandemija, fl-eqqel tal-pandemija ngħidlu hekk, jiġifieri ovvja li kien ħa jiġi l-ewwel wieħed. Jiġifieri ejja ngħidu kważi l-ambjent huwa topmost bħala konsern u mhux għaż-żgħażagħ biss, jekk issaqs in ġenerali, jiġifieri kważi minn livell politiku 'l isfel, kulħadd jgħid li l-ambjent għandu jkun huwa prijorità. Nifhem jekk taffettwa l-ambjent ukoll qed taffettwa s-saħħa tal-bniedem, jiġifieri goes hand in hand allura naħseb. Eh, ma jiena mistoqsija hija aktar fuq dak li qalet Mirjam. Jekk kulħadd jgħid li l-ambjent huwa priorità. Imma mbagħad inħarsu madwarna nqum filgħodu kull darba nindunaw li fil-fatt mhuwiex. Għaliex taħsbu intom bħala żgħażagħ li hemm qisu distanza bej kważi x-xewqa u jew ir-retorika dak li ngħidu U kif inġibu ruħna, inkluż aħna, ta', jiġifieri għaliex, għaliex hemm din, għaliex qisha din id-distanza?
Nifhem, l-ewwel ħaġa naħseb bejn il-kliem u l-fatti. Hemm il-frażi nifisha, ġifieri hemm bejn il-fatti hemm baħar jimkumbatti. Però naħseb In ġenerali, qisu sa ċertu punt hija naqa' fl-istess ħin diffiċli li taqbad tgħid tieħu azzjoni fuq xi ħaġa jew tieħu stand fuq xi ħaġa u tgħid li ħa tibqa' miexi fuqha. Fis-sens ta' jien naf jekk qabel kien ikollna sħana, ma nafx, f'Ġunju, Lulju, illum il-ġurnata dejjem beda joqrob iktar il-qudiem. saħansitra jekk inħarsu li l-sena, su diġa s-sajf mexa il-qoddim. Allora minn ma trid, speċi l-għol option tijak hija għanix l-AC. Speċi qed taffetwa l-ambjent, tix l-AC, speċi xort qed tagħmel ħażin, imma fis-sens tibda tgħid U hija, isu, ħaddieħor jħossibha dik, mhm. jew eh, speċi allura jkun hemm isu dik l-astinenza fejn tajt minn flok ma tajt ara ħanħalli ħanidobba bil-fan biss jew tajt jiena fana nsib xi ħaġa oħra li nista' nagħmel tara li iktar waħda konvenjenti għalik x'tista' tagħmel biex ġest taqbad u tajt
Isu hemm nuqqas recognition naħseb, isu mel qed tajt int bejn li qed nagħmel jiena u l-konsegwenza fis-sens li qed inħoss is-sħana u xelt lejsi imma ma narix daqshekk malajr il-konsegwenza ta' li qed nixel lejsi u qed inżid l-emissions therefore ħa terġa' tiżdied is-sħana. Isu Naqgħa wisq conceptual sa ċertu punt. U hija qisu far removed from my action, jiġifieri mhijiex direttament, jiġifieri dan mhux in a way jekk jiena nistartja l-karozza.
Rajt l-exhaust ħiereġ. B'xi mod l-exhaust ħiereġ naf li l-exhaust ħiereġ. Jekk jiena xelt l-AC, mhux qed nara l-carbon dioxide daqqa waħda jiżdied fl-atmosfera, jiġifieri hemm ċertu azzjonijiet fejn diffiċli naraw eżattament l-impatt tad-deċiżjonijiet tagħna. Però John qal xi ħaġa importanti wkoll, qisu dejjem Dejjem inħallu f'idej ħaddieħor. Din naħseb huwa punt ukoll interessanti u forsi ftit inkwetanti wkoll. Daqqa nħallu f'idejn il-ġenituri, daqqa nħallu f'idejn il-papa, daqqa nħallu f'idejn il-politiku. U vera li hemm responsabilitajiet differenti, ngħiduha b'mod ċar. Jiġifieri

Naħseb kollha naqblu, mhux hekk. I would hope so, to be honest.
Fl-istess ħin, hemm l-estrem liħor, jidu li ngħid mela jien ma nista' nagħmel xejn. Intom taraw għadi fost iż-żgħażagħ jisu din l-attitudni ta' u jien x'nista' nbidel. Eħe, għax meta tara people in power li mhuma din jagħmlu xejn isu jew aktar milli mhuma din jagħmlu xejn, aktar it's Not eh, enough. Not enough, eħe. And there's a build-up of frustration ta' asuma mumma din jamlu bizzejiet, jien nissaħan kun dik li għax ġast għaxar mejt il-plastik fej suppost. mela jew waqaft nixtri l-plastik ħa nkun qed nagħmel daqshekk ta' tibdil and it's very easy to take the easy way out and go. Um, not even the people in charge are caring, are, are putting in that extra effort, then why should I be putting in that extra effort? Imma, I mean, At the end of the day, like, aqbad waraħħa b'mod naqa' selfishly. Anke int trid tgħix fuq d-dinja, so u you have there are people that you care about li hopefully tkun tixtiqlhom il-ġid, so it's that little extra effort fejn tgħid minn hawn u minn hemm forsi jgħaddi iżin aktar milli anke jgħaddi dak il-messaġġ if

ta' li qed nagħmel jien sooner or later, ġifieri next year to five years, imma kuġin u li għandu 15, dejjem insemmi lilu, imma kuġin u għandu 15, he has a lot more at stake than me, għax għandu fadallu aktar żmien f'did-dinja u Qisu aktar ara għalih, ma nafx jekk tagħmel sens għalikom, tħossu għandkom jew? Aha.
Jien fil-fatt vera naqa' ħażin meta nibda nisma' b'dawn l-annimali kollha jiġu extinct. I'm like, nixtieq li jkolli tfal ħofri xi darba. Imma I'm like, it's a pity għax ftit minnhom innexxi li kelli l-opportunità li lħaqtu mort narhom. And I'm like, mhumiex ħajja. Fl-istampi ħajrawhom.
Eħe, ħajrawhom fl-istampi and I'm like, ftit minnhom they're like The classic animals ngħidulhom jiena bħal pandas u hekk. And it's għalija it's very heartbreaking il-fatt li realisti qegħdin naraw qudiemna day to day dawn l-annimali kollha jmutu as a result of There is so a, a loss which is taking place li ċerti affarijiet, ċerti speċi kif qed ngħidu, la darba nitilfuhom pratikament. Daqshekk, jiġifieri is-sitwazzjoni hija mingħajr ma nkunu wisq drammatiċi, ma kultant forsi tajjeb li nkunu eh, ċari eh, u ndunaw bis-serjetà ta' sitwazzjoni, jiġifieri naħseb dak li qed inti Mirjam huwa ta' valur kbir għax eh, I think we should be grieving as a world qisu we're losing something and through our own actions. Nista' nirrepeti, tort tiegħi ħadd ma jista' jgħid tort tiegħu biss, imma tort tagħna bħala komunità ta' bnedmin fl-aħħar mill-aħħar. And through our actions we're, we're, we're losing we're losing biodiversity, we're losing these species, u di jisu għal dejjem din il-telfa. U inti semmejt kelma, nerġa' niġi għaliha, caring. Jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar il-kriżi tal-ambjent b'mod ġenerali eh, hija kriżi ta' crisis of care. Allura x'taħsbu li għandha tkun ir-relazzjoni tagħna mal-ambjent jew natura jew it-tnejn? Personally, għalija I think it should be isn't bħalma semmejt qabel should be one of care u anka respect. Għax if we don't care for it and respect it, eventwalment it's, it's gonna run out u aħna ħambatu għax we at the end of the day need it. U għandna bżonn is-siġar biex inkunu nistgħu nieħdu l-ossiġnu. Mingħajr ossiġnu ma nistax nieħu nifs. So you know, għal ġo kaxxa. So it's, it's, jien fi fatt bella ħna naqa għax I'm like, mela għandna bżonn is-siġar, qed ngħidu li għandna bżonn is-siġar. Hawn Malta għandna a lot of health issues wise asthma u dat tip ta' affarijiet. U mental health ukoll għax jekk ma jkollokx. Eżatt. Eh, xi ftit spazji miftuħa li tħares lejn l-aħdar tirrileksjak jekk ma jkollokx. No, then cities are headaches, then buildings are headaches. Literally. so, allura it baffles me how kif we shift from care and respect to X'tista' tagħtini, x'tista' tagħtini, x'tista' tagħtini constantly. Fil-fatt kont se nsaqsik x'inhu ma tridx tagħmel il-kuntrast kieku, eżatt.
Ftit ilu kont kont qed nitkellem ma' xi ħadd u qishom approvaw proġett mill-Unjoni Ewropea. U kienet interessanti għaliex id-diskursha ta' kollha kienet li ħa jagħmlu biċċa ġnien u bankijiet fejn ikun hemm open space u ħaj naqsu 10 parking spaces. Hmm. Diskussjoni kollha tan-nies kienet ħadd naqas 10 parking spaces. Ma kienieċ, ma kienieċ, ma kienieċ il-laħwa minn ħankabru 10 siġriet f'post fej palissa mimli eh, bini eh, ma kienieċ l-effett ta' ma nafx 50 sena oħra meta di siġra tkun qed tagħtik biżejjed ossiġnu li
It's short term ħafna għandna bżonn parking space illum. Eżatt, eżatt.
Ġifieri dak li hu ftit iktar long term u eċetera u l-effetti tiegħu kif edna qabel mhux daqshekk immedjati dak nagħtuh importanza inqas jew xejn. U fl-istess ħin di tal-relazzjoni tagħna man-natura mal-ħolqien. L-aħħar darba kont nara dokumentarju laqatni għax kienet fuq il-wild, il-national parks ta' dinja, eccetera, u vera kien sabiħ. U kienet titkellem, il-dokumentarju kienet jispjega il-the loss of biodiversity li qed isseħħ mad-dinja kollha. U fl-aħħar tad-dokumentarju qisu l-konklużjoni kienet, eħe, għandna noqogħdu attenti nieħdu ħsieb il dawn l-ispazji. U r-raġuni prinċipali li poġġa kważi dan id-dokumentarju kienet għandna nieħdu ħsiebhom għax f'dawn il-foresti, f'dawn il-spazji jista' jkun hemm xi mediċini li ħa jservu għalina. U vera laqtitni għax vera dak li għedt inti, in-natura fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna bżonnha. Imma jiena nsib diffikultà meta qisu l-punt prinċipali għalfejn għandna nieħdu ħsieb in-natura hu għax għandna bżonn aħna. Għax qisu dejjem iddur fuqna, dejjem iddur fuq il-bżonn tal-bniedem. Jiġifieri jekk, għas-saħħa tal-argument, hemm xi ħaġa, hemm speċi li as such minn għalina aħna m'għandniex bżonnha, it's ok to kill it off. That, that I find a bit, a bit worrying, a bit troublesome għax, nirrepeti, qisu dejjem, dejjem fl-aħħar mill-aħħar iddur fuq il-bniedem. Which is true, eh? Kif għedt inti, jiġifieri huma fatti dawn, fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna nkissru n-natura aħna ħa nbatu. Imma l-bniedem qisu ma jasalx biex jara li hemm valur f'li nieħdu ħsieb anki xi ħadd by the way, di totta l-bnedmin l-oħra. Anki jekk mhux se jkolli vantaġġ personali jew bħala grupp.
Eħe, just to see the value, tal-każ, tal-ambjent jew tal-ispeċi in itself. U mhux u nsaqsi imma x'żvantaġġ ħa jkun. Why does it have to be always about us? That's my question. Kien hemm kumment l-aħħar darba, kombinazzjoni qalu l-ħija. Qalli malli tasal il-ġurnata fej is-siġra jekk naqtaw għattina l-flus, Mela kulħadd ħajprova jara minn fej ħajibda jħawel is-siġar kull imkien parking spaces għal bibu. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt.
Għax ħatibda tik il-flus. So, speċi dejjem għal su gwadan tagħna ħanieħu jien jekk mhux ħanħu xejjien mela. Kultant narawha Malta anki nipproteġu l-ispazji naturali għax importanti għat-turiżmu. Very true. Definitely, għax jekk ħansiru iktar milli aħna ġungla tal-konkrit, ma nafx jibqa' attraenti f'Malta, mhux biss għalina mal min jiġi iżurna. Imma għal darboħra jisu biex nirbħu l-argument irridu ndaħlu x'se nieħdu f'dal-każ it-turizmu ovvjament huwa settur importanti ekonomiku U di, eħe, tinkwetani għax nirrepeti, qisu dejjem hemm the functionality of nature, mentri naħseb jekk naħsbu fir-relazzjoni tagħna f'termini ta' kura kif għedna qabel, inti you care for something fl-aħħar mill-aħħar because you love it. Kont ngħid fil-fatt jekk inkun l-avukat tax-xitan għalfejn għandu jimpurtani, tipo għalfejn għandi, eħe, għalfejn għandu jimpurtani mill-ambjent

Ukoll għax we have that survival instinct fina. Imma jien territani ħafna għax I'm like, għala ma tistax like tammira xi ħaġa ġas biex ammirajta mm. or whatever. Però ġifieri counter argument huwa, ġifieri naħsbu f'nies li għandhom pet u kol, per eżempju, jew nis li jiexu f'kuntat dirett man natura. Hemmhekk tibda tinduna li qisu they care for for creation, they care for other creatures, mhux bil-fors għax da se jtini xi ħaġa, imma x'in id-differenza hemmhekk hemm relazzjoni. Mm. Jiena naħseb we cannot love u care marbuta ma' love what we do not know. U waħda mit-traġedji ta' ta' żmienna hemm meta kont ngħix barra minn Malta fil-bliet il-kbar kien hemm ħafna pereżempju tfal li qatt ma kienu raw baqra. Naħseb Malta stess fil-fatt jekk ma tagħmilx sforz tmur ċertu partijiet ta' Malta. Jien naħseb qatt ma rajt baqra Malta. Hemm aħna.
Issa tgħidli. Ġieli rajt baqra Malta. Ġieli rajt baqra Malta. Għawdex, għawdex rajt ħafna baqar.
Aħna kienu ħaduna tal-iskola. Ħadu biex naraw il-fikrizi. Naħseb għatma għajt. Għur li jem ħafna tfal jaħsbu li ħalib jiġi bi supermarket. Darba kienem video. Ija, kienu saqsem fejn jiġi ħalib għallu bi supermarket. Ija, beklek. Oh. Jek inti mandekx din esperienza diretta, huwa ħafna iktar diffiċli li inti tapprezza nirrepeti n-natura, l-annimali, Għax huma huma, mhux għax ħajtuk f'dal-każ il-ħalib, you know. So I think the, the disconnection with nature, issa s-siġar, l-annimali, eccetera, għandha wkoll dil-konsegwenza.
Li semmejt u kien kienek interessanti li semmejtu ħafna eh, ir-relazzjoni. Għaliex Kull ħlejqa, kull organizzazzjoni li teżisti għandha bżonn dik ir-relazzjoni u jekk m'għandhiex, jekk tonqos, jekk titlaq, parti mid-dinja tieħu effett. U dejjem, dejjem ovvjament tan-nuqqas, mhux, again, mhux biex narawha f'għajnejna imma ħa tkun għad-detriment tagħna wkoll. Jiġifieri, apparti għad-detriment tal-persuna jew organizzazzjoni ħlejqa oħra, taffettwa lilna indirettament jew direttament. Ekku, ekku. Ġifieri jekk jekk l-umanità diġà hija tara kollox bħala x'ħan igwadanja jien, qed tigwadanja two cents, three cents biex ten years down the line ibnek jew ġiex ġenerazzjonijiet warajk ma jistax japprezza dik natura, ma jistax jihu nifsew bil-fors, ma nafx, ma nafx kif ħajispiċaw il-qoddim, ma nafx kif ħajispiċa jien il-qoddim jekk ħankun. In our own lifetime.
Maskla sal-ossiġnu għaddej, ġifiri. Hija l-fidi tar-relazzjoni ta' Everything is Connected. Il-Papa Franġisku, biex niġu ftit iktar b'mod espliċitu għat-tagħlim soċjali tal-Knisja, mhuwiex l-ewwel Papa li tkellem fuq l-ambjent, żgur. Il-Bibbja stess titkellem b'mod differenti ħafna ta' imma fuq il-ħolqien. Imma l-Papa Franġisku żgur li huwa dak li l-iktar tkellem f'dawn l-aħħar snin bħala papiet fuq il-bżonn li nieħdu ħsieb in-natura. Fl-istess ħin, li nsib interessanti hu li l-Papa qatt ma jitkellem biss fuq il-ħolqien, dejjem jitkellem fuq il-ħolqien u fuq ir-relazzjonijiet tagħna ma' xulxin. Għax hu qisu għandu dit-teorija li naħseb li hija iktar minn teorija li l-mod ta' kif nittrattaw lil xulxin ħa jirrifletti l-mod ta' kif nittrattaw in-natura u l-mod ta' kif nittrattaw in-natura jirrifletti ruħu fuq mod kif nittrattaw ma' xulxin. Jiġifieri jekk ma' xulxin u jitkellem fuq il-kultura tal-iskart, jiġifieri jiena nużak ehm, skont kemm għandi bżonnok u mbagħad narmik literalment utilitarian, jiġifieri functional, l-istess nagħmlu man-natura. Naraw għadi, le, fi sens. Mhm. U it's true, għax ukoll, tipo, jekk inti m'intix kapaċi tirrispetta biżejjed lil xi ħadd ieħor jew lil sħabek or whatever, man kif ħadd irrispetta anke mbagħad l-ambjent. U tu anke jekk taf li by doing X qed taffettwa l-ambjent, jekk ma jimpurtakx minn sieħbek tixtieq u hija. I don't really care, ma jipportanix jek siħbi ħajbati, ma jipportanix minnu jibbati l-ambjent u kol tiġi tek. L-ħajja tkompli, well. so, it, it makes a lot of sense li we should start obviously by caring for each other, first and foremost, as in, apparti, għax Iva, jien inħoss li bħala nies we are losing a bit the empathy towards one another. Fej qed niġu ħafna single-minded x'qed jaffettwa lili, x'qed jiġri lili, kif kif ħankun aħjar, how can I get better, what can I do, għatib ta' affarijiet milli isma' Ejja ninqala' naqa' ġiex sekondi minn fuqi u nirrealizza li mhux jien biss hawn u ma nistax inkampa b'jien biss with that single minded mentality. So there needs to be a change in mentality which will cause qisu the ripple effect anke down the line. Li ġietli f'moħħi Miriam waqt kont titkellem kienet qisu li fir-realtà l-esperjenzi tan-natura qisu meta noħorġu u mmorru nimxu f'siwiet mal-baħar, awtomatikament niefqu nkunu self-centered, ma nafx jekk tesperjenzawhiex intkom, imma jiena pereżempju jien vera nħobb il-West ta' Malta, tipo fejn hemm l-irdum like like li tħossok naqa' tikka fin-natura, U dik dik l-esperjenza awtomatikament tgħinni nieqaf naħseb fuq fuq innifsi, daqshekk, nieqaf naħseb fuq innifsi. So anke qiesu d-distakk ta' minn dik l-esperjenza għax ngħix tant ngħixu f'atmosfera ta' ta' bini u għoli mingħajr dal-ftuħ, mingħajr dil-atmosfera, kind of tibqa' it keeps feeding into this mentality mentri kieku nagħmlu l-pass li nersqu 'l barra probabbli tgħin mhux biss la jkollna mental health level u li nħarsu barra lejn xulxin imma anke awtomatikament it will get to our actions as well. Naħseb tejna nollu l-ħarsa tagħna. Kultant. It ties with that li kollok relationship aspect. U kolla.
Għax quite literally, it's a different kind of relationship, għax mux bħammet għandek per esempio klib id-dar. You have a very eck relationship with it, imma il-fat li mor twaqaft ġiġ sekondi u qed t-esperienza l-ambjent, jew il-bahar, jew l-irdum, whatever. It is a form of a relationship fej Inqtajt. Għanna għalef ftit id-diskors imma u le naħseb imma qed nitkellmu fuq relazzjonijiet. What about our relationship with God? In-natura tejnkom intom fejn tidħol isu momenti ta' talb biex titolbu biex u fl-esperjenza tagħkom anki maż-żgħażagħ ma' sħabkom. Hija b'xi ħaġa li b'xi mod norbtu mar-relazzjoni tagħna ma' Alla?
Ifhem. Il-ftit ilu kemm darba propja jkollna, ma ftit ilu kienet, eh, kellna irtir u kellna l-ekxi divina, insomma konna qed nitkellmu nsejt kien eżatt it-topic eh, eh fuq il- għax kien fil-flejt. Allura konna qed nitkellmu fuq il-ħalil it-tajb u l-ħalil ħażin u l-kunċett kollu ta' madwarhom. U mbagħad ovvjament ikollok dak il-ħin fejn tirrifletti ftit u tqgħod taħseb u hekk. U il-post fejn konna kien diġà attrezzat ħafna mal-ambjent għax kien qiegħed mal-ambjent innifsu, ġifieri konna din post naqra mwarrab, ma kienx hemm ħafna nies u hekk. U meta meta ħriġt għedt fejn ħammur għedt għax xorta nixtieq inkun għall-kwiet u dawn l-affarijiet u hekk. U ħriġt u eżatt fuq wara ta' dal-post hemm siġra tal-ħarrub kbira u ddeċidejt u tlajt fuqha.
Ma waqax bik. Le, le.
Speraw. Ħarub importanti. Soda, soda.
Le, u kienet kienet vera hekk li sa ċertu punt ikollok bżonnhom dawk il-momenti fejn tajt eħek kelli bżonnu dal-moment għal kwiet waħdi biex naħseb anka jekk ma ħsibx fuq dik is-silta li kien hemm miktub jew ma ħsibx fuq neċessarjament Alla jew it-talb tiegħi ma' Alla jew ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla, imma kont kont qed naħseb u kont qiegħed waħdi għaskiet ma' dawk ma' dik l-erja li kien hemm madwari. Hekk, ġifieri x'ismu tiġri li ħafna li ma nsibx ħin biex nagħmilha ħafna drabi waħdi il għaliex minn hawn hemm, minn hawn hemm, minn hawn hemm. U dejjem mat-toroq jew mal-binjiet jew. Allura il-fatt li jkollok tlett ijiem, ikollok ma nafx ġimgħa tgħid ħa mmur kwiet waħdi hekk ikollok dawk il-ftit ħin, ikollok dak il-ħin ta' relazzjoni mal-bnedmin stess għax inti qiegħed fin-natura mal-bnedmin, ma mbagħad għandek eh, l-element li ħor tan-natura u hekk li sabiħ. U nċertajna dakinhar ukoll Għamilna mixja u mxejna u morna kien konna qegħdin ħdej il-baħar u fuq il-baħar u kien hemm l-irdum ukoll, so speċi, għadda kollu li kont talenti u kienet kienet vera sabiħa x'kumbat kellna session tajba wkoll hemmhekk u speċi kien hemm il-kwiet toqgħod taħseb ukoll allura kollox ma kollox. Jien naħseb mhux kombinazzjoni li anki fil-Vanġeli, ġifieri Ġesu stess, insibuh kemm il-darba Issa dan l-iben talla, so. Ma anki ju, jisu kien jisib xi ħaġa, kien jisib jisu il-post ideali biex to reconnect with his father. F'xi post inwarra jgħidilna l-Vanġelu. Jisu hemm xi ħaġa hemmhekk li tejna. Issa tgħid li l-Alla hemmhekk biss insibuh ovvjament li le. Ġifieri l-Alla nistgħu nsibuh kull imkien. Imma l-kuntatt man-natura fuq livell, qabel semmejna mental health, fuq livell emozzjonali, ma anke fuq livell spiritwali, naħseb hemm xi ħaġa essenzjali qisu ta' dal-ambjent, ta' dal-ispazju, nsejħulu hekk, li jgħinna fuq id-dimensjonijiet fil-fatt qed insemmu d-dimensjonijiet kollha tal-bniedem, livell fiżiku, livell emozzjonali, livell spiritwali. F'dan l-aħħar sena u nofs, l-MCYN kien qed jagħmel serje ta' laqgħat ma' gruppi differenti taħt l-isem Read Think Speak. U waħda mill-mistoqsijiet li konna qisna qed nistaqsu u nirrispondu bħala aħna u ż-żgħażagħ kienet Where do you encounter God? U waħda mir-riflessjonijiet li għamilna aħna bħala tim wara xi ftit minn dan laqgħat kienu kemm kien hemm nies li semmew in-natura bħala l-post fejn jiltaqgħu ma' Alla. U aħna onestament, mhux we were surprised by it, imma qisu taf int fi knisja tidra tisma' l-knisja, ir-risposta tkun il-knisja, u vera laqtitna, ħafna laqtitna hekk li kien hemm ħafna żgħażagħ minn gruppi differenti li ma semgħux il-laqgħat ta' qabel, ġifieri ma kellhomx Ma kienx hemm, like we weren't influencing them in any way and they all said fin-natura.
Probabilment għandha x'taqsam ukoll mas-smigħ ukoll mas-silenzju.
Hekk kont ħanejt fil-fatt li għalija għax l-istess anke meta jkollna lezzjo l-ewwel ħaġa nagħmel fil-quiet time da imur ħdej il-baħar. u għax hemmhekk ġa mkwiet u da and it helps għax ġenwinament għandek ħin fejn ħrabt mill-istorbju tan-nies, ħrabt mill-istorbju tal-karozzi kemm jista' jkun u just hemm il-kwiet u tista' tisma' lilek innifsek taħseb għax quite literally il-kumbinazzjoni kont qed ngħidha ma' ħabib minn tiegħi li meta niġu biex nitkellmu qas biss għandna ċans dawk iġġiex sekondi biex naħsbu għax qas tismajlek qas tista' tieqaf tismajlek innifsek taħseb bil-ġenn kollu li jkun hemm għaddej madwarek. U hemmhekk fej if you have a clear mind ngħid jien, hemmhekk fej ġenwinament tista' tidħolna aktar introspective u tgħid X'qed nisma' whatever is in. U propju f'dan momenti li sfortunatament saru rari, dan momenti ta' kwiet, ta' li nqatgħu, fejn nindunaw kemm fil-fatt aħna ħin kollu fl-istorbju, il-ħin kollu. Kultant għax m'hemmx tagħmel, kultant naħseb inġibu fuqha nfusna wkoll ta' jisu ċerti nies ma jafux joqogħdu sekonda fil-kwiet, jiġifieri jridu jxegħlu xi ħaġa, jisimgħu xi ħaġa. Meta ninqatgħu hemmhekk nindunaw kemm xi ħaġa rari saret u min jippenikja jiena nifraħ. I feel like there was a theologian no, that said that um, silence is God's language. I don't remember who. Imma ġieli smajtha li hekk is-silenzju hija l-lingwa ta' eh, Alla. Biex nisimgħu, ġifieri hija essenzjali biex nisimgħu lil nafusna kif qed inti tisma' lilek innifsek isma' l-kuxjenza kien poġġuha f'lingwaġġ ftit iktar reliġjuż. Tisma' lil Alla, tisma' il-Papa għal darb'oħra jisemmi l-importanza li aħna nisimgħu l-lajta tan-natura. Eh, Għal darba oħra jgħaqqadha mal-bżonn li nisimgħu l-għajta tal-fqar. Imma jekk inti m'intix fis-silenzju, ma tistax tisma'. Jiġifieri dik hija precondition għas-smigħ, inkella aħna balbuħna biss, kif qed nagħmlu hawnhekk by the way, imma. Fil-fatt kont se ngħid meta qed.

Ħaġa oħra li l-Bibbja tgħidilna naħseb li għandha x'taqsam ħafna ma' dit-tema tal-ambjent u tal-kura tal-ambjent hija li aħna bħala bnedmin hemm bżonn nirrispettaw il-limiti. Ġifieri dawn il-ġeneżi, eċetera, l-limitu li jpoġġi Alla li bniedem ma jirrispettax, it-Torri ta' Babel, tifakru li jaħan tellow tellow tfakkarna il-mod kif qed immorru aħna Maltin dejjem tellow tellow tellow. Imma ovvjament hija storja, hija l-lingwaġġ tal-Bibbja li jgħidilna bl-importanza li aħna nirrispettaw limiti. U l-kriżi ambjentali fil-fatt ġejja mill-fatt li aħna ma nirrispettawx il-limiti. Jisu eh, fid-dinja tagħna għandna l-idea fażulla gidba Li aħna no limits. Li xejn bħala bnedmin personali u bħala soċjetajiet aħna nistgħu imma fil-fatt hemm limiti. U hemm limiti oġġettivi u hemm limiti eh, li nirrispettaw kif qed qabel għax inħobbu. Hemm darba kien hemm definizzjoni ta' x'inhu dnub li vera għoġbitni, li kienet tgħid, Sin is not respecting the limits imposed by love. Jiġifieri mhux għax xi ħadd qisu poġġini f'gaġġa, imma għax jiena nħobb lill-persuna l-oħra mhux se naqbeż ċertu limiti, mhux se nisfrutta l-persuna l-oħra. U l-istess man-natura. nista' nisfrutta natura fil-fatt. Il-bniedem għandu dal-poter li jisfrutta natura kif qed nagħmlu. Imma jekk inħobb nirrispetta daw il-limiti, ma nafx jekk intom bħala żgħażagħ di tan no limits Ma nafx ħossuwiex li kultant qisu il-kultura.
Li kontanejt qed tgħid li tal-limiti qisu bħal meta tħobb lil xi ħadd tieħu għandu their own personal bubble. So għandek il-personal space bubble. U jekk il-persuna tħobba u taf li they have their own personal space bubble, you're going to respect that. S'aħna jekk għandna nħobbu n-natura, mhux retreat is with that. It has its own personal space bubble fejn mhux immorru and we're like le. And we whip up it and we abuse of it u at the end of the day it can only, as in anka jekk ħanerġa' as in it's gonna be a bit jisu selfish lejna but it can only give us so much. At the end of the day. Toġobni li tal-personal space. Aħna nħobbu għalek. We're all people of um, personal space, um, bubbles slightly bigger, I think, than average.
Li kien hemm ukoll eh, hemm żewġ affarijiet li ħaġa kien punt interessanti li in-natura ta' datta Aħna dejjem neqirdu biċċa u n-natura tipprova tadatta lina, dejjem hekk u fejn minnhom ma nafx jekk hux inti jew inti Mark semmejt semmejtu li hemm il-konkrit u interessanti li minn konkrit biċċa pjanta xorta tista' toħroġ. U Hija interessanti li dejjem tadatta u anke l-bniedem stess jadatta b'tali mod u manjiera differenti ovvjament, imma għalih innifsu fej eżempju ma nafx kien hemm xi riċerka mhux li kienet tgħid li għaw trabi li qed jitwieldu issa peress li aħna l-ħin kollu inklinati fuq il-mobile qed toħroġ għadma ġdida fuq il-wara tal-onq. Li dejjem interessanti li dejjem qed jevolvu u n-natura dejjem timxi magħna. Just imbagħad ovvjament jidħol dak li semmejna diġà ħafna il-limitu u r-relazzjoni li trid tkun taf fejn hu l-limitu as in jekk ħa tibqa' sejjer bir-rata maġġla li sejra sejrin l-affarijiet kollha xi darba xi ħaġa ħa jiġri u mhux ħa jirnexxieli nibqa' nadatta għal dak kollu li qed tipprova tagħmel inti. Allura x'ismu, u limiti tal-bniedem hemm ħafna, ġifieri jekk ġest tħares lejn eżempju jiena nnifsi kelli esperjenzi fej fl-oratorju stess eżempju, tant kemm hemm affarijiet x'tista' tagħmel u tant kemm nieħu gost nagħmel l-affarijiet li tispiċċa il-limitu trid tara minn fejn ħa jiġi u ħames gruppi plus l-iskola plus l-affarijiet tiegħi personali, jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet għaddejjin u xi ħaġa kellha kellha tagħti. Sfortunatament kienu dak iż-żmien għal dik is-sena l-eżamijiet, allura spiċċajt ma tantx mort tajjeb, kelli nerġa' nerġa' nibda u tibda tinduna li hemm hemm limitu sa fejn tista' tasal, allura Diġà hemm limitu f'dak l-ambitu, aħseb wara l-ambitu tagħna, ir-relazzjoni tagħna mal-ambjent, eċetera, eċetera. There are the planetary boundaries, literalment. Imma. Eh, human. But human, exactly.
There are the planetary boundaries and the human and the person. So, eh, fl-istessin kif qed inti natura reżiljenti, mhm. li b'xi mod affaxxinanti kif tipprova kważi teqrida u xorta b'xi mod it survives. Imma ovvjament id-dannu, il-ħsara, sorry, issir, issir xorta. And that can only add up so much. Għaxum bat kollox għandu il-breaking limit tijaw, tipo, Ek tfakkarni in like physics law fej għandek like Hooke's law, l-elastic limit. Eżatt, anke jena naħseb fil-Hooke's law. If you stretch a spring too much, it won't return back to its original place. So jekk l-ambjent we stretch it too much, avolja ngħidu adatta imma adatta fl-imgħad. U at what cost?
And at what cost?
We should know this as well because burnout isn't like that is that is what burnout is no when not you're respecting the limits not respecting your own limits to the point where it, to the point of no return it takes so much more energy to get back into a functional spring u daħar punt fuq di tal-personal boundary ta' xorġitni ħafna. Jina, forsi xi ħaġa tiegħi ta' ma Anki min jipprova jieħu ħsieb l-ambjent kultant hekk tagħtini f'għajni ħafna li jekk hemm pereżempju biċċa art fil-kampanja, ngħidu le mhux se nibnu ta' imma ħa nirranġawha. Ħalliha, ħalliha, ġifieri sometimes hemm kampanji sħaħ anke barra minn Malta, rewilding the wild, let it be wild. Għaliex trid tirranġa, għaliex trid tintervjeni? Ħalliha, jiġifieri the wildness in itself, respecting mm-hmm. this bubble. Eh, I think it's a sign of respect, fatt.
Hemm livell ta' umiltà fis-sens li. Ma rridux nintervjeni fuq kollox. I don't need to control every literalment, ma nekx għafejja kollok kontroll, And that requires you to be humble in front of the reality li ovvjament it's easier said than done. Għalmenu jiena hekk insib bħala emma. Kontroll.
Li l-umiltà hija as in I don't know if you can see the papers in front of me but I like, I like my control. yes, yes. We all like it. We all like it. Ma li we let, we let nature be basically. Ah. Naħseb wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm. John, Miriam, grazzi ħafna. Tal-li kontu magħna. Tal-li kontu magħna, tal-konverzazzjoni. Taħsibijiet.
Eżatt, komplu
nawguralkom ħafna fil-ħajja personali tagħkom, fil-ħajja tal-istudju, fil-ħajja tal-oratorju, varja ta' ħafna minn dak li smajna issa fil-konverzazzjoni u qabel ukoll. Żgur qed tagħmlu ħafna ħafna ġid. jalla tkomplu tagħmluh bl-istess entużjażmu u tbissima. Grazzi.
Grazzi.
Thank you.
I'll see you next time. See you next time.